Wel, bore da. Fel ddwedodd yr emyn, daw dydd o brysur bwyso a mae e wedi cyrraedd. Ac yn enwedig pan ni'n sôn am y refferendwm a sut 'y chi gyd yn mynd i bleidleisio heddi, mae angen i chi feddwl o ddifri am beth ydy'r goblygiadau i Gymru fwy na neb. Mae Cymru yn derbyn mwy oddi wrth Ewrop y car mewn taliadau, nac unrhyw rhan arall o Brydain. Mae hynny oherwydd ein bod ni mewn sefyllfa economaidd llai cryf ac mewn angen o gefnogaeth i'n diwydiant ni, i'n cymdeithasau ni, i amaethyddiaeth, twristiaeth, sector prifysgolion, meddyliwch i beth bynnag, ydy e. Nawr, rwy'n cofio refferendwm 72, sori, y penderfyniad yn 72 i uno gyda'r Gymuned Ewropeaidd, Cymuned Economaidd, yndyfe, ar y pryd hynny, ac oedd e'n un aelod seneddol yn gyfarwyddyn. A oedd y mwyafrif o wleidyddion, ac hyd yn oed undebau y ffermwyr, undebau'r ffermwyr, yn amheus iawn am ymuno gydag Ewrop. Ac un o'n problemau oedd bod ni ar ymylon Ewrop fel gwlad, nid yn unig Prydain, yn sicr Cymru. Ac oedd ofn, a os oeddwn ni ar yr ymylon, beth yn gwyddau i ni? Wel, mae'r profiad ers hynny wedi dangos sefyllfa yn gyfan gwbl wahanol. Fedrwch chi feddwl am brojectau lan a lawr Cymru chi'n trafeilu ac yn eu gweld nhw, sydd wedi cael eu nwyddo, wedi cael eu cefnogi gan Ewrop a, meddai, bobl sydd am adael, fel Gove a Boris a Farage. Yn arian ni'n huned ydy e? Ie, i raddau, ond dim i gyd. oherwydd e wedi derbyn rhywbeth fel dau gant a hanner miliwn, dau gant a hanner miliwn yn fwy pob blwyddyn nag yr ydyn ni yn ei drosglwyddo yn ariannol fel cyfraniad Cymru i Ewrop. So, so dyw'r stori yna ddim yn iawn. Yna, meddyliwch chi, mae gyda ni ryw ddau gan mil o bobl yn gwbl ddibynnol Ar weithraidd diwydianne busnese sydd yn allforio bron hanner yr hyn yr ydy Cymru yn i allforio i Ewrop, tua 200,000 o fobl. Nawr, mae hwnna yn enfawr. Yna chi'n meddwl am ryw 60,000 o ffermwyr, busnesau ffermydd, sydd yn gwbl ddirbyniol ar y cyfandalau maen nhw'n gael o Ewrop, wedi cael ei amcangyfrwy, pe bai rheina yn gorffen, byddai rhywbeth fel tri chwarter ffermydd Cymru mewn problem ariannol. A, meddai Farage o Voice dda eto, fe dalwn ni, gawn ni arian nôl, byddwn ni ddim yn talu i Ewrop, byddwn ni'n siŵr bod ffermwyr Cymru yn iawn. Ydych chi'n gwybod yn sicr? Ydy yna'n ffaith? Ydych chi'n mynd i gredu y bobl yma? Dw i'n cofio dyddiau fel dwedais i yn y saithdegau a chydig cyn hynny pan oedd hi'n ymdrech i ffermwyr Cymru i gael yr hyn oedd yn ddylledus o Llundain. o lywodraeth yn, yn, yn San Steffan. Ac yr un peth fydd e nawr. Ac ar ben y ffermydd i chi fod yn twristiaeth. Mae rhywbeth fel can, dros can mil yn gweithio yn y busnes twristiaeth. Mae rhywbeth fel 200,000 yn gweithio yn y diwydiannau amaethyddol sydd yn ehangach, beth maen nhw'n galw yr agri-food sector. Nawr, mae'r holl beth yn benderfyniad enfawr. A cofiwch, i ni fel Cymry sydd yn siarad Cymraeg, sydd rhan fwya' yn gorllewin Cymru ac yn ogledd orllewin Cymru, mae'r penderfyniad yn dyngedfennol. Mae eisiau ni feddwl am ein hieuenctid, am y dyfodol, am y mhlant Plant y mhlant a'u plant hwy yw'r dyfodol. Chi'n gweld, yym, os ydy pryder yn mynd i ddiodde yn economaidd, a dyna fydd yn digwydd, achos mae mor ansicr, beth bydd yn cytundebe yy diwydiannol ni? Nawr, dim ond un gwlad sydd wedi gadael yy yy Ewrop, yy Greenland. a gymerodd i dair mlynedd iddyn nhw gytuno ar beth byddai'r trefniadau gydag Ewrop ar y diwydiant pysgota yn unig. Yn unig. Dim ond un peth. Nawr, rydyn ni'n allforio rhywbeth fel dros 4,000, 4,000 o wahanol products i Ewrop. Faint o dy bydd chi'n meddwl bod wedi gredu, i dderbyn, i gymeryd, cyn bod y pethau yma'n cael eu sortio allan? Ac ar ben hynny, bydd eisiau sortio allan tynnu allan o Ewrop mae'r holl ddeddfwriaethau sydd wedi cymeryd lle dros deugain mlynedd. Bydd rhaid i hwnna cael ei, i, i ddisodli, i dynnu lawr, i newid. Ac wedyn chi'n mynd ymhellach, os ydy tu allan, beth am y border rhwng De a Gogledd Iwerddon? Fedrwn hwnna ddim gael ei adael fel mae e nawr. Oherwydd, medde gof a'r bois yma, rydyn nhw ddim yn credu mewn y rhyddid i fobl i ddod o Ewrop i Bryden. Wel, bydd De Iwerddon yn Ewrop, ac felly bydd rhaid neud rhywbeth yn y border yna, ac yna beth o bosib fydd yn digwydd gyda'r Alban? Nawr, mae'r holl beth yn rhy gymysglyd. Mae'r holl beth yn ffolineb. Mae'r holl beth yn gormod o risg. Fedrwch chi ddim cymeryd y risg yma, oherwydd 'sneb yn gwybod.